En odiechieng' maber kendo kamoro moro mayudo ajera mar Lulu TV ma indien kuk mar wach mikelo e kinde ka kinde koda Jeff Lumbaka ma indien chenro mar rango achiel kachiel weche mag dongruok moloyo e gwengewa mag Luo Nyanza. Odiechieng' ma kawuono wadwa rango weche mag dongruok e county ma Homa Bay. Antiere kod wendo e studio, abiro miye thuolo nyiso nyinge kaeto obiro dhi nyime kod twak machalo kama odiochieng' ma kawuono. Arwaki e studio kaeto. Erokamano. Mos oganda ma joluo maneno TV mar Lolwe, ma en TV kende mar joluo e piny duto. Erokamano.
Erokamano Jeff Lombaka kuom Yes. uh, rwaka e studio mar Lolwe Television Network. Yes.
An iluonga ni Enosh Bolo. Yes. An wuod Kanyada. Homa Bay County. Good.
Uh, kaluwore gi yo mar somba maler asomba mm. dongo primary school kanyendi mm. ema time penj kaeto adhi Homa Bay High School mm. bang' a Homa Bay High School adhi Egerton University matimo tiegruok mar puonj mm. miluongo ni Bachelor of Education Science yes. a major e chemistry gi mathematics mm. achako puonjo um, school miluongo ni Laser Hill Academy e Nairobi mm. kata adhi apuonjo loka e piny miluongo ni Ushelisheli kata Seychelles mm. ma bang' kasepuonjo to nomiya thuolo kaluwore gi tichna maber ma abedo ng'atno mochung' ne yore mag dongruok mag skul mana yudo thuolo mar eh, kawo ji mang'eny mana golo kenya kaendi mana tero modhi otiyo loka kuno endi aduogo kaendi 206 kata adhi a- a- a- a- a- yudo tich gi eh, skul miluongo ni kenya institute of management ma iluongo ma- gi yo ma- machuok ni kim Yes.
Kanyo ne ane jatelo mochung' ne ng'ado rieko ne piny owacho kod okembni. Kanyo bende gimoro awe kanyo endi matin achako university miluongo ni Management University of Africa. Yes. Wan e jok mane oparo paro mar kelo university no endi ma sani unyalo neno university no endi miluongo ni Management University of Africa ma mm. yiyude tiegruok maber mm. e rang'iny mamalo. Bang' mano endi to awuok kanyo endi madhi adonjo FKE miluongo ni Federation of Kenya Employers. Kanyo endi nane jatelo mar ariyo ma tija mana timo moloyo ne en ni nang'ado rieko ne piny owacho. Kanyo endi bende omiya thuolo madhi nyaka ILO Geneva manabede komiti margi manang'ado rieko ne piny owacho e dunia mzima. e yore mag dongruok e yore mag uh, management ma mano endi gima asebedo katimo kaeto nawuok e eh, 2011 achako mm. kambi na miluongo ni max of associates yes. ma en kambi mar ng'ado rieko ne piny owacho ng'ado rieko e yore mag dongruok yes. iluongo ni management consulting kama atime gima iluongo ni business process engineering atime gima iluongo ni restructuring of organizations ka nitie kambi kata weche machando piny ka koro uchumi chandore mm. kenya airways chandore mm. tigwela kosegwela tasomo kasesomo tang'eyo kama tuone nitiere ta ako advice kase advice tandiko maber to ka gichako implement ta support ka gi implement ka gise implement to kambi wuok mana malo kendo chako ting'o rating'a anyalo nyiso achiel kuom kuom kembe masetimo en sony sugar mane a restructure

ma recruit nego directors mag ODM bende ma ng'ado rieko kanyo bende abende ka ng'ado ne the party rieko nyaka koro sani endi achung' e piny kaendi e yo, e yo tijani endi bende an ema telo kendo atemo advise the judiciary kineno transformation matimore e judiciary ma ineno achiel ariyo adek matimore am the brain behind it I'm Motelo always gi up- Maraga motelo gi gi Maraga. Koso nyaka mar Mutunga. nyaka mar mutunga maraga to justice maraga nodonjo nyoro Yes. to ne achako gi Mutunga 2013 mano miya barua koa kuom the Chief Justice uh, Mutunga ma mane mano miya donjo judiciary ma nyaka kawuono na support gi kaka onego bedne gi, gi, gi deal gi issues mag uh, elections petitions as I support the change we call the transformation in the judiciary asebedo ka support gi nyaka kawuono Erokamano. asetiyo ne piny owacho asetiyo not only in Kenya asetiyo nyaka loka zambia ndalo manyicha eh, manyicha gitimo elections ni mm. inyicha kata zambia ka ng'ado rieko e yo mar elections manya otimore sani ne kenya erokamano ahinya Abula. winj maber mano ero en gima kare ma bende ne itimo mondo mi iyangri ne oganda nikech oganda osebedo ka penjo ni to enoch bolo en ng'awa ichako maber nyisogi tiegruok mari lony mari e weche mag somo mondo mi oganda kik bed kod weche ma iluongo ni awinjo kata hearsay ma ng'ato wacho ni awinjo ne kama awinjo ne kama koro ka giwinjo e dhogi kamano iyangore ni ngima ber nyiswa ni to in kod paro mane sani eri momiyo odiochieng' ma kawuono wan kodi e studio ni kod paro mane e gwenge mag homa uh, jeff erokamano asepenjora nachako penjora ni to en ang'o mwanyalo timo ne homa bay mm. nikech kwawinjo wach mar homa bay to weche maricho mariche mawuoke mm -hmm kata sani ka ne weche mag ayaki be koka nowach ka ni wane ni ne king'iya mm. ni kaka enosh bolo to ng'iyo mana ni an e kindwa kaendi kane wan ji ang'wen Wan ji kane ang'wen, achiel achiel nitie nini kod kode kute makelo tuoche. weche maricho mantie corruption ema ji wacho kuma be to napenjo to ang'o ma wanyalo timo Yes. ka an an ng'at mong'e e ng'ado rieko kendo ng'at man olony e tiegruok mar management Yes. gi leadership to napenjo to ang'o manyalo timo ne county na niendi anyalo bedo ma kawuok abe loka ang'ado rieko e pinje ma- maoko ang'ado rieko e pinje ma kenya kaendi to Homa Bay kama aye monyuola madonge yes. to thagore kendo weche maricho richo madhi mbele mm. emomiyo na atemo mondo mi akony the current government mm -hmm. ma iluongo ni the division mar uh, his excellency governor Stephen Awiti yes. an ema napuonjo public service board mm. Mbita kane giyiero chief officers mm. to kane asepuonjogi yeah. to ne ok gitiyo godo ne giyudo ka maka nono ne ok gihero systems mm -hmm. eventually ne gichako mana dhawo e kindgi nikech ng'ato dwaro mare ng'ato dwaro mare ng'ato dwaro mare gik mana puonjogi kaka onego bed ni timo te mm. ne gitamona timo e yor mar eh, pineapple bende kane atimo mane ochula gi joifad yes. na atero ne cyprian aweti ma miyogi ni maa en document mane ochula gi ifad yes. mane matimo kenda ma ayudo ni Pineapple ni nyalo kelo rieko e yo mar tich ma ji nyalo yudo tich ka ji tiyo e factory mar pineapple to kendo minena mapuro gi jodongo mapuro moa kochia gi kuonde moko mamoko ne nyalo yudo thuolo mar giter pineapple gi mondo mi otimre gi processing mondo giyud pesa kaluwore gi tich ma gitiyo matek nyaka kawuono nomiye ICDC notuon jokinda mane adhi adhi present negi motamore ko napenjo ah, kopo ni ang'ado negi rieko to gidwa tiyo godo kare kik awe Homa Bay Homa Bay kende awuog oko Yes. abi abed governor mar Homa Bay Good. ka 2017 ogik mondo mi gik mar ng'ado riyo gik abi atim ne Homa Bay mondo Homa Bay obed a model county Yes. ma ka ng'ato neno to weche maricho jok bede adwaro county ma jo jo- yawuoyi matindo gi mine yudo thuolo ma ginyalo bedo economically engaged mondo mi giyude nweng'o moro matin minyalo loko kit ngimagi Yes. adwaro county ma gik moko nitiere maricho michalo Kan ananya ke kaka idhi mo. Yes. Pi molil mar yawe mana modho katin kadhi kwayo kata kadhi limo dawa. To ni nyaka sani despite the fact ni the governor a karachuonyo to pini pod en na the issue cross cutting all sub counties mano is an issue water is life manyiso niya every issue ma- machando jopiny king'iyo to bedo linked to pi Yes. pi is a priority ma nyaka watim ang'o nyaka wa address health is a priority ma nyaka wang'e. To moloyo, adwa nyisi gimoro jaduong' Jeff. Homa Bay County is a rich county. Nigi nweng'o kata yore minyalo yudgo nweng'o malich. Nitiere Homa Bay County kae Homa Hills kacha ende wanyalo bedo gi, gi, gi kambi maloso simiti ma bende osetimne nyaka studies motimnade okay. ng'e tourism wan gi stories mang'eny mwanyalo wacho ne wazunge gi joma dabiro neno wan gi nyamgondhe sano mbare nitiere story ne kanyo wan gi simbi nitiere wan gi national game park nitiere ang'o mwatimo gi gigi eki wan gi history historia wan go the museum mar tom mboya nindo mana kanyo endi ok wayud koro next year Ang'omiyo pok awinji maber awit awinji maber Yeah. polo kaka iwuoyo achiel kachiel koro kod kaunti ma Homa Bay. Gima Yes. yes. pinyo jo ka iwacho ni sani eri neno ka jo Homa Bay gin oganda ma sani chalo ne dokru- dongruok dok chien. Dok chien. Iwacho ni maendi emomiyo iwuok oko iweyo weche mag puonj, iweyo weche mag advice, mag judiciary, idwa ni mondo ikony oganda e capacity mar mar gavana. gavana Nyiswa ni kidonjo achiel ka achiel wach malit madwa ni kuong iwuoye wacho wach mar HIV and AIDS. Mm. Ma iwacho ni sani eri kute makelo tuo mar ayaki medo mana medore e gwenge mag Homa Bay. Kiwacho wach ayaki to iwacho mana gwenge mag Luo Nyanza. Mm. Ka dipo ni oganda oyieri kaka gavana, Mm. weche mag health gi eri kidonjo kido sani bende nurses nitiere go. Mm. Ing'eyo maber ahinya Homa Bay ne gisegome sani pod gidhi nyime kod gomo. Mm. Weche ginyalo loso gi nade mondo tich e Mm. sekta mar weche mag ngima obed maber. Erokamano Jeff.
Anyalo wacho niya, Ka ok in gi del maber, hmm. manyiso ni ok in healthy, yes. ok inyal tiyo mondo mi ikony jomoko kata ikony ogandau. Yeah. Omiyo gima nyaka wa sort out en the issue of health. Yes. Nyaka wang'e ni Homa Bay District Hospital noger chon. Yes. Kendo en osiptal mane nobedo well equipped. Mm. To sani as we speak, mm. obedo looted and i want to use the word looted Yes. nikech pesa drugs onge supplies onge iyudo ka ji share kitendi ni iyudo ka ni ji winjo ka the issue mar chwar negre man kanyo Yes. to koro kituo to ionge kanyono minyalo ringo dhiye mondo mi iyud ang'owa iyud Konyruok. thieth e yo makare during the time mane waonge gi revolution ne nitie cdf mane mps nogero osiptende health centers dispensaries all over gima ne koro governor onego bed ni timo nikech health

ikawe gi the governor gi CECs mage gi the cartels ma en godo ma to kaluoro wacho In nikech gadieri ma kod an in gadieri your ma body, kata inyalo kod keto anyalo wachne ni- pesa ma kama ola. yes wapenji for example wami example Yes. agero ndara e kasipul kabondo kasipul miluongo ni owade kisuri road to kasetiyo go arambe gi jopiny magero ndara mayawo Yes. Kaduga ng'iyo document in terms of allocation tayudo ka ne gi allocate 2.5 million
magero ni chunya nobedo malit pesa nyaduga ne ni ne obedo allocated to gichamo okomiyago atiyo gi mwandu na gi rieko na gi soldo ma jopiny osolo mwayawo barabara to ka duogo ang'iyo document ni to bende awar exclude road to bende ne, ne, ne nitie allocation yes. tayudo ka noket 2.56 million mm -hmm. mane obedo allocated the previous year mm -hmm. pesa no dhi kanye kok ochame bende penjogi apenjogi ok gidwoka mm. gima ne gitimo en ni giwacho ni nabiro abeta abeta ndara Mano gima the minister mar mar finance okeyo owacho liend the late James Omenda kochung' e mbele ni ng'ato kata kobet abeta ndara to pare ni owacho nabeto ndara to ok mtoka ne ok nyal kalo mtoka ne nyalo kwamo to nikech na alose omiyo nobire liel no endi omiyo iri wacho wach mar ayaki yes weche mag tuoche weche mag tuoche machalo kolera gini mm. adwa wacho niya Na wacho nyoro kane ayudo thuolo mondo mi awuo matin. Yes. Jowa gima chando en wach mar idle capacity margi. Mm -hmm. Ok ni joluo gi nie matebe grich ahinya omi ayaki nitie. Mm. Nyaka obed gi chenro maber. Mm. To chenro ma in godo mokwongo in the long term nyaka mi ji gimomiyo ginyalo yudo nweng'o makare. Mm. Mamiyo timbegi change mamiyo ng'ato kowuok okinyi ode to chop odhi kamoro modhi tiye ma ka ang' osea tich to ool koduogo to nyaka odonj mang'owa e ode ing'e ni kisetiyo gokinyi nyaka odhiambo ma yo productive Yes. kiduogo e odi tang'o mitimo Yo. ichiemo Yo tinindo madiyo. to kaka koro be yudhewa gi eki onge onge onge kama gitiye minewa gi onge kama gitiye jodongo mo- ma- mane obedo takala moriembe tich ka gibiro gidok dala onge gima gitimo ang'o madhi mbele Timbe mag hera gi mag machalo kamago ema nyalo bedo ni timore. To anyalo wacho niya, onego wang'e adieri an kama chung'e as a consultant i would definitely say mm. ni wa, wa, we must undertake kopo ni each and every time homa bay eman gi the highest hiv prevalence yes.

Iwinjo. Wanyalo keto a fish processing industry along the shores. Wanyalo gero the ring road around Lake Victoria to open up Homa Bay to be a hub for trade. Iwinjo. To nikech ji are not engaged economically, gionge gi yor mar yudo mwandu. Koro yudo ka thothne ji miel, raha ema nyalo bedo mang'eny, to bende mar ariyo, kata kopo ni ituo to ok ichiem. Yes. donge tho mano inyalo hinyori Eh, koro miyo adwacho ni sani ndi the governor, the governor and his team wacho ni gi launch the hiv strategic management plan it is coming too late in the day that should have been his priority ka donjo ni as a governor adhi kelo chenro maber mar create employment ma an king'iyo document mana nyis ni endi ineno ka ndiko document miluongo ni youth iluongo ni yue wayueyo poverty wadwa empower lives to build resilient youth and women this US strategy re, re, re, re, reiterates my commitment in terms of empowering the youth nikech catalyst Yes. the prevalence mar HIV AIDS ni and the youth man gi idle capacity boda boda odonjo mm. tionge pesa mm. ti ok ida wuotho mm. to ng'ato yie ting'i nono to koseting'i nono to inyalo chulo gi dendi ang'o momo nitimo mano mano miyo to kopo ni you are able to pay it means your self esteem is restored meaning you feel ni you are somebody you can afford you will choose ng'ama idwa engage godo Ineno, eh, sexually jatelo winyi maber Yeah.
ineno ni koso tich ma koro rowerewa kata jowetewa obedo godo ka gina gina githolo kuro ema kelonwa weche mag To gichan. Kinde.
awinji maber omenda sani oteri e sirikande mag gwenge sani ionge kod ywak mowacho ni sirikal mamalo ok miwa pesa Ok miwa pesa. wantiere kod sirikande mag gwenge ang'wen madongo e luo nyanza imiyo Mm. omenda pile ka pile kendo financially ka financially sirikal mayudo omenda matin mogik eh, nyanza en 5 billion 5 plus. billion plus. omenda ni eri kare itiyo kode e yo machalo nade momiyo rowere wa pod onge kod eh, capacity ma ginyalo chako godo ohala mondo mi gin bende giyud kaka gidak e kinde ka kinde cartels mano mabei i always love quoting jeff kennedy ni ka piny kata county mok nyal konyo ji mang'eny modhier yes ok ginyal konyo ji mathin ma nigi mwandu zaidi nikech sani gigero otende malicho mabe ma kidhi kato gero otende jo jo mage ma dhi chieme otelni ka the general populace to onge gi pesa ma ginyalo Not on your spend hotel. koro manyiso niya the problem with the, the leadership mantie sani Homa Bay en niya they lack the ability to prioritize development projects manyalo impact on the life of our people wami an example Gibrag ni giyawo e chiro ka chiro nitie okonyo welo. In fact the terminology was carefully chosen kane ok ging'eyo. Okonyo welo ok okonyo jo Homa Bay. Nikech ka koro ikawo taya i spend millions niketo go taya e market centers to kimiyo jogi ni mondo mi giusi long hours to ok imiyogi pesa monego bed ni gichago ohala ok imiyo ok ipu- tie- ipuonjogi kaka itimo ohala to koro gidhi go ohala ngo mano ok ichak ikelo prevalence mar HIV dhi mambele kendo dhi tiyo gi taya no endi to wachunge to wago mbaka to koa kanyo nodhi e tie bungu omiyo ada wacho niya the lighting system no otimo ngo okonyo welo ok okonyo jopiny kidwa ng'eyo onego bed ni ichako gi miyo ji pesa adwa

Eh, weche mag eh, singo kata miyo oganda singo ma en gin promises gintiere inyalo nyisa ni ka ok warango matut ahinya eh, kaka Homa Bay County in wuod Homa Bay County an bende an wuod Homa Bay County kaka ng'ama bende koro dwa chung' e e- e ngas ma koro awiti nitiere sani inyalo wacho ni to be nitiere achiel ariyo adek moko mosetimo maber to mapok otim maber idwa dhi loso nade bini ka nitie gik mosetimo maber to nyiswa ni neno ka ang'o mosedhi maber e Homa Bay kwa nyalo penji sani ni Homa Bay nyaka nwachak bedo kod sirikal mar gweng' kaka wuod Homa Bay inyalo wacho ber man Eh, gima tiyo maber ondiko jomoko ondiko ji mondiko nyaka wede mano nyate maber Ondiko wede ne koso Eh, o- wede. ondiko wede nyaka wede jomotiyo godo nitiere homes mantie ji abich mondiki kata ji adek ang'wen mondiki Tiyo ne county.
kaeto gima owacho ni otimo maber en ni ondiko ecd teachers Yes. unfortunately ecd teachers gi tij puonjo nyithindo e te yien Mm. ka de anen dandikgi to dager ecd in every primary school dager an ecd class Mm. kata kawo equipment kata books ma stationaries madwarore mm. namba ariyo gima nyalo wacho ni otimo maber en ni osebedo ko host uh, conferences what are called investment conferences mochago mombasa otere obiro nairobi otere homa bay e mano endi kane okawo jo media okawo bende onyiso homa bay ang'owa ni erada ah. koro mano otimo maber mar ariyo gima paro otimo maber ah. en ni nitiere gimiluongo ni uh, roads moko yeah. miluongo ni loose surface roads moyawo machalo moyawo ne mheshimiwa Mbadi ma ma- mheshimiwa Mbadi wacho pile no yawo gweng'gi kuonde moko to ok oyawgie koro Oyaw gi kuonde oyaw ma kuonde jopiny moko mantie. oyaw gi kuonde ma MCAs okelone tabu oyaw gi kuonde ma MPs okelone tabu mano otimo maber oseyawo to kendo mar ariyo ochulo salaries pok awinjo ka joma be apart from doctors gi nurses gi ywak ni pok ochul gi salaries To contractors.
koro contractors pok ochul Yes. In fact, ochulo salaries ne joma ok jo jo o- johala, ochulo salaries ne joma tiyo iye kanyo ma en godo. To contractors, pare ni jo contractors are now poorer than they were before. Could you imagine ni ng'ato mi tender, mi celebrate, mi wuogo mi dhi kawo loan e bank. Kise kawo loan e bank, mi dhi timo tich to koro ng'ato ok chuli. It is sad. depriving people of their rights kaeto to make matters worse ni ka gidhi penji wach each time ma gidhi tichwadogi mm. each time ma gidhi to gichwadogi mm. he has sunk too low for me mano momiyo kama bedeni mm. an tichna kata gima chung' ok nadwa golo aweti mano ok tichna adwa kelo dongruok kata kelo chenro maber manyalo loko kit ngima mar jodalawa ma joma bei county yes. mondo lokre To golo awiti is a collateral damage. Mm. Nikech ah, mondo mi dongruok no bi, yes. awiti must go.
Mm. To kaka in jatelo maber yes. osebedo ka chiwo paro, ichiwo paro ne judiciary, in bende in japuonj molony e weche mm. mopogore opogore. Mm. Inyalo bet piny gi awiti tinyise ni oyo oh, county wadhi marach uh, at the expense of our people. We wang'e ni koro mondo mi wang'e ngima ogandawa. En ang'o manyalo bende isebedo kore piny miye paro. Nyisi ni wabed piny kata obet ni ok wa- wawinjre e weche mag siasa wakony ogandawa mawuok Homa Bay. Jeff Olo, our current regime oko believe in professionals. Kidhi gi paro, joma osedhi gi paro, wapuka wacho mara, modhi gi paro mar kelo lony e Homa Bay County, Imiyi siling' piero ariyo, aluf piero ariyo, aluf apar e kawe dhigo. Pachi no wabiro ng'iyo. In in wi rach, in pod nyathi mathin. Kata mo- Honorable Senator Moses Otieno Kajwang' kane temo challenge ni this is the way to go. Ni winjo gima wacho. Ni nyathi mathin ma nyoro timo nade? Wayiero nyoro. An owuon I have offered myself asetemo mondo akonygi to temo mondo akonygi ogik e kidi kane anyalo puonjogi an sani anyalo nyisi ni ok ariambi

An adongo kich, ok adong e riches to say. Adongo kich gi nyithindo auchiel kapidho. Hmm. Nyithindo gi sani our last one kane min otho nowe ka 3 months. Sani nyo graduate jay kwad the last graduation ma jay kwad. Hmm. I have empowered everyone. And one thing I love en niya ka nitie gima ne nyalo timo ne Homa Bay County, yes. I try to do it. To jogi ok dwar joma riek. Hmm. Gidwaro joma go yes sir.